Hello guys, so welcome to today's show. My name na Truth and you on GFL TV, the home of football. So if today na the first time wey dey see our program, we here to bring you the latest Arsenal news updates as they drop all over the world. So for now, we'll start with today's news. Alright, so Simon Jordan will be one of the senior men for Talksport. Baba Rock Masako, they analyze this Declan Rice move from wherever im dey come from which is west ham to arsenal or any other club so baba conde of the opinion say declan rice is not worth 120 million pounds in fact he no even think say e get any player wey dey worth that price say na just the market na im dey dictate na im dey inflate dey carry all these prices go up for example look at mikhail mudrik he get even na hundred million pounds now at the end of everything with the power of hindsight will you say mudrik is worth hundred million pounds then na so e just be like declan rice declan rice is a good player no doubt but the question is is he worth one hundred and twenty million pounds at most fifty sixty seventy million pounds na you suppose to fit buy this kind of player wey you say you just say okay make i buy am make i go see whether e go work for me

Say because that's always been the issue, people no really dey look at the money say okay na this player I wan buy, any amount dem put am I go buy am again so well we just dey see last last we go know whether Arsenal go really shell out this kind of humongous sum to buy a Declan Rice, no dey watch. Alright away from that so Saliba and Zinchenko don dey set to miss the rest of the season again for those wey no dey aware so na the Athletic their journalist David Ornstein na him come outside come break this news yesterday and so many people don carry am again so e don dey confirmed say true true na wetin go sup say dem go miss the remainder of the season which means people like Kylian Tierney, Kivio Magales and Ben White and Holding these are the senior defenders we have to play the remaining three matches get so our prayer na make dem no get any significant injury get wey go come affect them for these three games oh one play so it is what it is like zinchenko own oh, me sef i dey wonder say wetin do the guy na dem say na for that newcastle match na im get the injury which means for Mikel Arteta to comot am early that means maybe the guy don give am one kind sign say ah baba come comot me come comot me I dey injured so they say he get calf problem so two of them go dey out but the sweet part the positive side of the injury be say Saliba wey get back problem and Zinchenko wey get calf eh, problem dem no require surgery so at the end of the season after for pre-season like ah yes one month sha they go don recover so that's the good part of the injury? Well, people just watch how it will affect our title running, how it will affect the way we will end the season. But one thing we know be say no matter what is up, we get we no fit end lower than second. So the question be say whether we go win our three games and whether Man City sef go come drop some points. Well, people dey see as e go end. Alright, Dean Jones also don come outside come dey talk say Arsenal still get plan for Emile Smith Rowe because dem dey look say you know say West Ham talk say if you wan sign Declan Rice hundred million make na give dem one player and pay hundred million so we come dey talk say whether arsenal go fit give them emin smith rowe plus hundred million so at the same time we come dey explain say they still get plans for smith rowe say remember say this season he get some kind groin problem wey come dey hinder or hamper in places for the squad at the end of the day he don recover so maybe next season after pre-season we go see whether they go integrate smith rowe into one or two places but that one na after he don buy some kind men men player so i go know how everything go be At di same time, im come concede say pipo like Balogun, Pepe and di like say those ones im notice say dem get future for Arsenal. Even Kylian Tierney sef im future neva really dey certain yet, e no sure for am yet so we neva know how everytin go end so pipo just dey watch. Emile Smith Rowe is a good player but for me personally o, I don see im in phase four but I know say some pipo still dey tok say make dem still give am chance. For me e still a good player sha, well if dem go give am chance. make dem give am chance no be me be ateta mo just dey watch how everything go end alright the son come come outside come dey talk say arsenal don need back in for dusan vlahovic and according to them dem dey talk say we are ready to make an offer once the season ends like vlahovic na um, juventus bought him from fiorentina for 81 million pounds you get 81 million so uh, no 81 million euros rather so dem dey look say dem go fit sell the guy for hundred million euro i think make dem make small change get after like one season wey the guy don dey for there and wetin dey push the guy to comot be say no say dem be give dem fifteen points gap um, deduction you get for this season wey dem come rescind later so dem dey talk say maybe na next season that point deduction go still come when the case don go the final level you get so next season so e fit affect them so dem fit enjoy champions league football this season and next season wey dem go play so the upper one dem fit no go so all those things all those uncertainty just dey burst the guy brain wey make am dey talk say wo he don dey ready to go find another place wey he go play so mo just dey watch dem don offer am to arsenal and manchester united from the look of things arsenal arteta still like the guy because the thing wey make am choose the guy before he still dey there so at least he go give us a different dimension that is if we sign him so mo just dey watch how everything go end at the end of the day personally i love the boy i love the way he plays and especially that fact wey be say he go bully defenders for you If you want hold up play, go give you hold up play. Yes, so always when Eliana dey do when go hold players, come give all those kind of things, go give you a plenty. If na to wipe shots, opo, you get. If na say whether any young, young, wetin you wan call anyone you want, e dey there. And e dey very very prolific if you give am chance. Remember his records at Fiorentina, very very good. Oh boy, you need to take I see post so. So just watch how everything will end, sha. Alright, so today na the birthday of one of our senior man for this our community, Oga Sam. You get so Oga Sam, we say may lines fall in place for you today and wish you all the best things life has to offer. Today na your birthday, you get enjoy your day, get mouth boss. Alright, so talk sport sef come come outside come dey let us know say Arteta dey plan to bring Cancelo from Manchester City. Presently now, Cancelo dey for Bayern Munich, e dey on loan. You know Cancelo and Pep Guardiola, we no really know wetin happen but all we know be say dem get issue, you get. For the to the point wey be say Guardiola no wan take eye dey see the guy again, come send am out on loan, you get. So the guy don comot, come go for Bayern who dey there for Champions League for those wey remember Bayern sef come for Etihad come play the Etihad fans come dey boo Cancelo for second half wey dem put am so for the fans to hate you for the manager to dislike you so all those things don mean say the guy no get future for there even for media setting dem dey ask Pep say how far Cancelo wetin be him future Baba talk say for now I can't talk about him because

what he wants get as zinchenko get injury na person cancelo dey na go just slot in dey give you the same thing wey uh, zinchenko dey give you so mo just dey watch how everything go end at the end of the season especially now wey be say kylian tierney no uh, future no dey certain so mo see how everything go end. omo moses casado agent wey dem dey call manuel sierra don come outside come dey talk say you see this season eh say arsenal dey get a fantastic season the guy dey praise Arsenal plenty plenty, come dey talk say for whether Caicedo go go join Arsenal abi any other club say they never know for now. Say at the end of the season, they are going to evaluate all the options wey dey available to them. But one thing dey certain and that thing be say Caicedo wants to play for a Champions League team, you get? He wan go to the highest level of football where him idol, you get, N'Golo Kante don reach so na wetin im sef dey look im route to im future na the way wey eh, N'Golo Kante take do Champions League that's one thing wey I talk say when you finish in the Champions League places you are setting your club up for success because when you dey go for a player the player go wan join you look at a Casemiro now what he's looking for is Champions League and that Champions League is what we have which means even if Chelsea come for am Chelsea is not likely to come and sign him even if Liverpool come they may are not likely to come and sign so that's what we are talking about again so for as Arsenal come finish either first or second you go show anybody wan join us say we are a serious side we are an ambitious side get so we go finish for second look at where we are coming from eight eight we finish fifth from fifth we finish first or second the next season we want to do better than what we did the season before so that's supposed to be the blueprint so go just dey watch how everything go end with arsenal casado declan rice zubimendi There plenty, you get. Even my uh, Latvia or Southampton, everybody dey scare me that one too. So we never really know who e go be for us. So we'll just dey watch. Alright, Gilberto Silva sef wey be one of Arsenal legend don come outside come dey advise the likes of Balogun get and people like Charlie Patino say if dem know wetin good for them, make dem comot for Arsenal get, make dem go join another club to develop their career because the way things be for Arsenal now, omo e no go favour them o. Na wetin Baba just dey advise them say make dem find their square root because you no fit even break into the first eleven and by the time wey Arsenal go strengthen for the summer, second eleven gan e go dey far away from you. So maybe na that kind third eleven and you sef you no go like to stay there so if you know what is good for you go and join another club like Balogun now wey dey talk say he no wan go out on loan again say he wan enter for the first eleven. Patino sef say he no wan go out on loan again so you don't have any choice if you don't want to go out on loan again you have to find a square root there because

wey go take am from now till twenty twenty eight for arsenal so na just time you get say dem go announce am anytime from now dem don finish everything na just make dem announce am na im remain at the same time e come dey talk about aaron ramsdale say ramsdale sef don sign im own contract lengthy contract and one important thing for that contract be say dem come increase im salary to reward am for the good things wey im dey do for arsenal but we no know how much e be and we no know wetin be the length of years how many years e go be like saka now we know say